Yes guys ndakunzira nenyaya dzekupisa yii zvinorwadza guys sewiki nochivhayo vakaita accident yo hazvina kumira mushe as you all know kuti ndomudhara wemazimota mahombe ska ipapo vaidriver fortuna ya 2024 ndo yacho navaenda nayo vaenda vaibva kupi vaibva kwamutare kunoita madeals deals avo as we all know kuti chi kuti sewiki nochivhayo ndeve madhiri dhiri saka ipapo vanga vane ivo nebhebhi bhebhi iro rinotopisa ndakanga naungu zita rebhebhi chi arinyatsomuditswa but ezvino kuti hapana mukadzi asingaite se asingadi sewek nokunze kwangu a ah, ndovadii zvangu nechidumbu chavo ichocho but yo its africant saka ndozviita sei ndozvindiitika guys so guys welcome to my youtube channel and i wish you a very

he has a lot of money so he can afford kwese kwanoda kuenda kupi kwese kwanoda kuenda kuchikoro zvasiyana kuti chi dai vari mumwe munhu aita accident obva mhaniswa muchiparare hospital yes ivo havachakwa afford ipapo he has a lot of money anobva aendeswa nechi nendege 30 seconds 30 minutes vatosvika pachipa jos vakutonorapwa paipai ska izvozvo vari muchipatara vari kurapwa vasikana kunotaura kana kufamba pakatoshata ende pakaipa guys so ndonyaya dzatinadzo muzuva ranhasi dzani dzasewikno dzekuita accident guys ina handichauye ndichitaura nyaya one at the moment ndakukuigira nyaya three kana four dzinopisa masiti nedzinotrenda kuti zvifambire zvakanaka ndikwanise kukupa update yezvinhu zvese panguva one the other nyaya iri kuitika yakamira sona ndeya ndeya holiteni nani na hilary makaya as we all know kuti holiteni ari married and ane mukadzi wake maijuju ndinasingazive maijuju hapana namadha vemwana wake nananzani nabhebhi mama wemwana wake vanoramba vai vaya but yo will save that for another day let's just talk about holy ten and hillary makaya hillary makaya ndiye musikana yekubhisirwa 50 000 yoya guys akanoroorwa ne 50000 hilary makani aenda kunoroorwa kudaro atori nemurume wake but holiten akaposta inithing akatomuposta nemistake but akutira kujustify akaposta hilary makaya akati aya ndo mahure mm. edu aya yo imajini kuposta munhu uchimuti aya ndo mahure edu apa iwo nemukadzi wako kunoshingira kutoposta munhu wese ndofunga takamona ndokurakidzai chi ndokukurakidzai picha racho rakapostwa nani naholiten rake kuinstagram akazovhura akati ndichavhura live paakavhura live akataura akati chi hilari makaya ndo mahure edu eh, matozviziva saka mamati zvikanzi kaiwa nemukadzi ka zvikanzi zive basa re ndinoratidza kuita mahure ndoita zvandoda nechi nenguva yangu apa imajini mwana wacho waari kudya iye holiten yo mahwani aa kwana waita mukadzi waholiten unenge wari pamahwani ndotonzwira maijuju ndotoanzwira tsitsi because holiten ndevekushaya guys ungati murume wako akuroora akukupostera mumwe mukadzi akutaura kuti ndohure rangu pakashata aperi kuti ndini mai vemwana wake ndindichava mai vevana vake that same person akudza kuti vamwe uchaona kuti anenge ane vana hundred so vatiri ngoziva bebi mama wanika ha muchazona the next five years toenda kuzana bebi mama five haana kukwana mukadzi uyoyo murume uyoyo so guys ndonyaya dzochina dzikuita sei dzikuitika futi mumastreets ill come again with another update ndokuudza nyaya dzikutenda dzikupisa nevanonetsana nonto sei usakangana usubscribe on my youtube channel ndirambe ndichidzoka ndichikuupdata nekukuudza zvese zvinotenda nezvinopisa ani ah, unosarira wega paplatform yanono azviite wangu yatese yatikubatise makuwa zvese